Bore da, ffrindiau. Wel, prynhawn da, mae'n teimlo fel bore i mi, oherwydd rydw i wedi cysgu yn hwyrach nag arfer. Bore da, diwrnod ola y flwyddyn i Pla Bobi Hocdu 21. Mae amser yn rhyfedd. Mae hwn yn ôl gyfeirio at y ffaith na ddyliwn ni wasanaethu dau feistr. Mae e'n ffôl, mae e'n dwp, mae e'n beryglus a mae e hefyd yn drychinebus. Felly, yn lle gwrando ar Radiohead yn fyw, sef un o'r tapiau a dynais i allan o'r bocs, rydyn ni'n mynd i fynd yn syth at Paca i gael uh, torri trwy'r uh, tua wyth o ddarlleniadau sydd gyda ni i orffen Paca, oherwydd nes i ddweud wrth, wrth chi fy mod i'n mynd i orffen Paca. Mae'n brynhawn hyfryd. Rydyn ni'n fyw. Cysgais i'n dda iawn. yn rhy dda. A rydw i wedi cael brecwast o dri wy wedi potsio, pedwar darn o, o dost wedi ei, uh, to, o dost gwyn wedi ei sleisio gan beiriant, A choffi wrth gwrs, a nid wyf wedi cael fy ngweddillion fy uwd a fy ffrwythau ffres ddoe. So dwi'n edrych ymlaen at hwnna. Os welwch chi fi'n diflannu yn ystod yr, uh, y dair awr nesaf, oherwydd mae dyma wpla, Bobby Hawk 2, 21, y, y, Yy, callia hew. Reit, uh, ffwrdd ni gyda. O, oh, ac yn y tab arall, dwi wedi rhoi mewn, ar gwbl ar hap, Gwyn Williams, yr wythfed o Chwefror 2004. Oce, okay. aroswch. Chi eisiau gweld fy sut hwyl sydd ar fy mylet yn dydych. Mwled, mwled. Cofion at hap a damwain. Nethon nhw uh, llynedd oedd eisiau o fod, a mae'n teimlo fel dda, uh, dwy flynedd yn ôl. Nethon nhw fersiwn o Tegs fel UK gan byd afiach. Yr unig bobl sydd wedi gwneud cover version o stwff y Bobs. Byd Afiach neu Hugh Bobs Pritchard neu HPSOS neu blwyddyn nesa yr Hippos. Ta beth, ar yr wythfed o Chwefror 2004, edrychwch. Na, dwi ddim yn gwybod. Dwi'n mynd i gwrando arno fe eto. So, mae e'n dweud fan hyn, fyna, y bugail da. Felly, nid Daniel yw hwn yn mynd i fod, nac e hiw. Cos dyw y bugail da ddim yn ymlangos yn Daniel. So, mae'n dweud Daniel Gwyn Williams yna. Newn ni rando ar hwnna, a newn ni rando ar y bugail da i'r dysgwyr. Ond beth dwi'n mynd i wneud, rhag ofn bod y dysgwyr yn syrthio i gysgu, Nid mod i yn diffinio unrhyw un yn ôl label, statws neu unrhyw beth arall. Peidiwch â nghamddeall i bobl. Dwi'n meddwl bod eisiau ni gael darn o gerddoriaeth i'n deffro ni. Ydych chi'n cytuno? Ydych. Da iawn. Felly dwi'n tynnu album allan, dwi'n gwybod beth yw e, dwi'n esgus. Ond dydw i ddim wedi ddewis e'n bwrpasol, dyna'r pwynt. Nawr, da ni ddim eisiau can hir gan Rein, so da ni'n mynd i fynd Ie, yeah, ewn ni'n feddal ac yn uh, rhyfedd. Yn feddal ac yn rhyfedd. Mae ar faenil, felly uh, maddeuwch y sôn. Pan dwi'n cael yng ngweini, neu pan oeddwn i'n cael yng ngweini mewn tai bita, pobl yn dod o Ganada oedd yn fy ngweini, o'n i'n gofyn, chi'n hoffi Rush?

Mae'r scratches ar y feinyl 'na, megis dafnau o law yn disgyn ar fy nghydwybod. Felly fi stopio fe. Oherwydd, da ni ddim eisiau mynd i Cygnus X1, na gen. Ni eisiau mynd i'r ffuglen yna, na gen. Na gen, ffuglen yw e, oherwydd sgwennodd nhw yn 97. In the Constellation of Cygnus. Reit, um, a dyna i chi, felly allan ni siarad am ddwy awr am hwnna. Hynny yw, hello, hello. Ond wedi dweud hynny, Neil Peart, right, yn arwr drwmwr i fi. Mae Phil Collins yn well, cofiwch. Well fi droi ffordd. Um, wrth estyn, wrth drio cael y speakers i seinio'n well, nes i estyn y llyfr yma oedd yn y ffordd, a dyma Oswald Chambers. Gewn ni chydig bach o Oswald Chambers heddiw hefyd. Felly, um, darllen y geiriau yma, right? Ni'n darllen y geiriau yma. Madrigal gan Rush. Music by uh, Geddy Lee and Alex Liveson. Lyrics by Neil Peart. Ac wrth gwrs, dychmyga pawb yn galw Neil Peart drwy ei yrfa, nath o farw ddwy flynedd yn ôl, yn anffodus. Fe oedd, uh, pan o'n i'n tyfu lan, fe oedd y dyn o'n i'n gallu troi at fy rhieni a dweud, drycha, nid sothach yw rock and roll, ond mae'n feddylgar, mae'n athronyddol, oherwydd oedd e'n sgrifennu'r geiriau uh, ddysgedig ma. A ddim yn sôn am rhyw, oedd e ddim yn sôn am uh, bethau bas bywyd. Roedd e'n sôn am byd i ystyr bywyd. Uh, sgrifennodd e album oedd yn sôn am y dyfodol lle roedd technoleg wedi herwgipio rhyddid pobl. yn y flwyddyn 2112 a lle roedd rhywun, rhyw grwt wedi ffeindio crwt bachgen bach, hogyn. Ia, mae cyhyrau Hugh yn brifo. Mae bydde cynhyrchydd yn dweud wrtho fi nawr, Hugh, sticia at y stori, sticia at y stori. Astid, astid, how you doing lad? You're alright, man? How, how are the caffies in Ponty then? How are they? Are they alright, man? Are they, are they alright? Lle o'n i? Neil Peart yn dweud, er enghraifft, dwi'n dyfynu'r gan yma nawr, sticia at y gan yma, dyma'r gan ddewiswyd, ys dim pwynt dyfynu can arall yw, sticia at y gan chwaraeus di, er mwyn i bobl wneud y cysylltiad a deall nid fel llori, uh, llyfr emyr ddoe, lle oedd em yn disgrifio rhyw, rhyw ddau gymeriad o ddwy ffilm, a ddyn nhw'n ag enwau am heis, a pawb yn dyfynnu rhif 233 a wedyn 633 a pen Mr P yn mynd yn aroswch nawr, beth sydd yn digwydd? Doeddwn ni ddim yn deall. Mae Madrigal gan Rush yn dweud hwn. Pan mae'r dreigiau yn tyfu'n rhy gryf, yw lladd a gysgrifbyn neu gleddyf. Rwy'n wedi ymladd yn y frwydr, a thuag at y storm rwy'n cerdded tuag ati. Pan mae popeth o nghwmpas yn wallgofrwydd, a does dim porthladd ddiogel mewn golwg. O, hiraethaf i droi fy llwybr tua siathre i oedi. Am funud. A thi. Aros mae'r record dal yn mynd. Mae rhaid fi gael gwair yna. Chi'n gwybod nawr, dwi, dwi ddim yn hoffi sŵn nodwydd ar feinyl yn crafu. Rhaid ni oedi fan hyn hefyd nawr. Ydych chi wedi ystyried technoleg. Nawr, o'n i efo chwarae Rush i fy nhad. Okay. O, oh, mae rhaid fi wylio nghefn. Dwi wedi'n stretcho gormod nawr. O, oh, boes bach, tangiad ar ôl tangiad ar ôl tangiad. Cefn tost, nodwyddau a yn sbardino uh, syndod tuag at Sioc drydanol sydd yn ein bywydau. Sut mae'n gweithio? Mae nhad yn gofyn. Sut mae'r caseti yma'n gweithio? Sut mae'r caseti yma'n gweithio? Mae oedd nhad yn gofyn. Hugh, explain to me how, which way do the wheels turn when they're working? Wel, dwi ddim yn gwybod, Dad. Dwi ddim yn gwybod o gwbl. But just explain to me. Oeddwn ni ar y ffordd i Marshfield i brynu ceffil. Stori hir, a i ddim mewn iddo fe. OK, hapus i fi fynd ymlaen gyda'r stori ma. Ta beth, o'n i'n chwarae Rush ar y tap grinding. Na i ddangos hei chi. Just i ddangos nad wyf yn dweud celwydd. Dydw i ddim yn dweud celwydd. Nid wyf yn hoffi celwydd, mae celwydd yn andwyol i'n lles ni. Mae celwydd, allwn ni gario ymlaen i adrodd hwn am dair awr, mae celwydd yn andwyol i'n lles ni. Na lle o'n i'n 14 mlwydd oed yn chwarae oh, Rush Hemispheres 13 o'n i eisiau o fod, cos ges i'n ngenu'n hwyr yn yr, y flwyddyn ysgol. Dyna'r dyna twll sy'n dangos Oh, boys bach, beth sy'n digwydd yn ein bywyd ni? Alla i'n gweld yn byd. Mae'r gole, mae'r gole fan hyn nawr, alla i weld chi'n well. Iawn. Mae hwnna'n fyna yn le i'r batris. Tr tri neu dau fatri ca. Un, dau, tri, wel, but just cymerwch fy ngair i, chynewch chi, please. Na ni, uh, cyfan chi'n gweld, box D fan hyn. a golau. Reit. Oh, dwi wedi drysu. Dwi wedi drysu nawr. Oes pwynt i fi ddangos y pethau yma ar y sgrin os na allwch chi weld nhw? Ta beth, uh, rhaid cael hwn yn gall nawr rhyw. Na ni, na lle oeddwn ni yn chwarae, siwr o fod yr album yma, sef A Farewell to Kings. Ddawn ni nôl at yr hwnna mewn munud, oce? Okay? A oeddwn ni'n gofyn i'n had, dad, gwrando ar hwn, mae'n anhygol. Maen nhw newydd gyrraedd rhif 3 yn yr alb, yn y siartiau'r album. A hwnna oedd e'n sioc enfawr, cos cyn hynny, Rush a Aerosmith a Deep Purple a Moxie a um, bandiau rock a Pat Travers a pethau. Ond oedd Rush yn un o'r rhain, ond oedd Rush wedi torri trwodd lle oedd pobl wedi prynu hemispheres i gyrraedd rhif 3, a ni'n methu credu peth. O'n i'n wedi cynhyrfu gymaint, mae fi'n mynd ar caset o'n i wedi wneud yn y car i Marshfield gyda dad. A sylweddol, si gymaint oedd Neil Peart yn golygu i fi. A oedd dad ddim yn deall sut oedd y cassettes yn gweithio. Oedd e ddim yn deall. Ac wrth gwrs, dwi newydd gael y fy nharo gan y syniad. Dwi ddim yn gwybod sut mae'r style, vinyl style yn glanhau fy mheiriant. Na, fy sec, yr athro Cemeg yn dweud, wel, cymysgedd syml o gymegolion sydd yn uh, adweithio. Pobl yn ymateb, cymegolion yn adweithio. Adweithio mewn cymysgedd neu mewn... Um, o, oh, mae'n hir, ni'n nôl at y broblem yma, atebau sydd ddim o'r cwestiwn yna. Sylwedd, solution. Dwi'n siŵr bod nair arall. Ffoniwch fi. Ysgrifennwch yn y sylwadau. Um, felly, beth sydd wedi fy nharo i wrth glywed y steilus ar y feinyl yn crafu yw bod y tonfeddi trydanol yma yn cyrraedd ein clustiau trwy'n hymenyddion sydd eto yn dangos gwyrth a rhyfeddod y trydan sydd ynom. Heb sôn am y dŵr. Nawr te Llion, dwi'n gwybod, Llion Jones, chwarae teg iddo fe. Llion yn ceisio gwneud synwyr o'm driblo llafar ar gau bywyd. Felly, Llion, diolch i ti, boi. Diolch. Nid wyf yn fflangell i fy hunan. Ni nis fflangellwyd y bobs. Wel, ddim eto. Reit, um, diolch ti. So mae'n rush nawr, dwi'n mynd i orffen nhw, mae'n rhaid fi orffen. Ah, na, fy nghaw fy nhroed! Oh, mae hwn yn ddifur. Petawn i am ddychwelyd i... Petawn i am ddychwelyd i'r llwyfan gomedi. Hwn fydden ni'n neud. Dod ag amryw arteffactau amrywiol arteffactau i arddangos o'r archifau, yr anturiaethau, annisgwyl sydd yn dod ar ein traws, yn cynnwys cyfieithu Madrigal ar Upla Bobby Hoctu bore yma. When the dragons grow too mighty to slay with pen or sword, I grow weary of the battle and the storm I walk toward. When all around is madness and there's no safe port in view, I long to turn homeward, to stop a while with you. Pan mae bywyd yn dod yn ddiffrwyth, Mor oer ag awyr gaeafol. Awyr aeafol. Mae yna fflam yn y tywyllwch. Mewn par pell o lygaid neu mewn pelledig bar o lygaid. Me yn ofer! Rwy'n chwilio am drefn. Yn ofer! Mi chwiliaf am wirionedd. Ond y pethau hyn y gellid eu rhoi o hyd. Mae dy gariad wedi dangos y meini prawf llwyddiant. Nage, y dystiolaeth. y prawf. Well fi gyfeithiau o'r Saesneg nawr rhag ofn bod chi'n meddwl, wel, dyn ni ddim yn gwybod beth oedd Hugh yn dweud, beth oedd Neil Peart yn ceisio ei ddweud, felly bod Hugh wedi addasu nhw'n an, an, anghyfiawn ac yn an, anfoddhaol.

Na ni. Mae hwnna'n mynd fyna. Roedd hwnna yn album ardderchog pan ddaeth y e mas, ond roedd Cygnus X1 wastod yn tan gyflawn i yn fy marn i, Llion, be ti'n feddwl? Llawer gormod o bobl yn meddwl bod e'n wych, o, wel, tywod, oedd Budgie wedi gwneud llawer gwell yn fy marn i, ond dyna ni, dadl arall i hwnna. A falle gewn ni budgie nawr. O, beth am ni gael budgie nawr? Beth am i ni gael budgie? Dwi'n newydd wasgu'r CD. Dwi wedi enwi budgie. Ydy e'n deg? Ni ddim wedi cael nhw ar y rhaglen chwaith na dda. Falle yn bod. Ydw i? Do, dwi'n meddwl ddeth nhw. Do, do, do, chwaraeon nhw yn y dyddiau. Nôl rhyw sawl... O leia pethefnos yn ôl. Boes, bach mae amser wedi mynd yn dweud. Ond dyn ni wedi cywasgu llawer mewn 20, 27 o raglenni hyd yn hyn. Dyma'r seithfed ar hugain, prynhawn ma fydd yr wythfed ar hugain, a heno bydd Upla Bobby Hogdu yn mentro mewn i'r flwyddyn newydd, ond os ych chi'n credu pethau fel yna. bersonol, dwi, wel, dwi ddim yn siŵr. Dwi bach yn wrth gregoraidd, os ga i awgrymu hynny. Wrth regoraidd. Yr wrth regor. Oh, rhethreg, rhethreg, rhethreg. Be nawn ni, Llion? Be nawn ni, Llion? Chwarae? Music, ie? Yeah? Oce, okay, rydych chi'n gwrando ar Wpla Bowbi Hawk Du Baby ar y ffordd, Paca ar y ffordd, ffydd un dydd gyda John Calvin, drwy law, Eiros Wyn Jones, diolch Eiros. Hefyd, am y tro cyntaf ar Wpla Bowbi Hawk Du, Oswald Chambers yn mentro ei orau I'r goruchaf. Um, bach, gawn ni chydig o bach, gawn ni Ian McNab nawr, na chi, hold on, reit, dyma oedd y cynllun, dyma, nid, nid, nid bod yna gynllun, dyma oedd yr amodau a ddechreuwyd. Pan dynwyd Radiohead allan, da ni'n mynd i chwarae rand ar Radiohead, a dwi'n mynd i fentro um, weingio'r tap ymlaen mymryn.

Rydych chi'n gwrando ar Uwclaf Rygbi Hactŵ, mae pobl yn sgrechian, mae pobl yn mynd yn wyllt. Doeddwn i ddim yn ffan enfawr o OK Computer, ond mae pobl fyna yn mynd yn bonkers. Dwi'n falch mod i wedi tapio hwn. Felly, os ydych chi eisiau rhagor, ddwedwch rhagor o radio head, os gwelwch yn dda. Oce, okay, dwi'n mynd i wneud chydig bach o cam y police oedd hwnna, so dwi'n mynd i uh, ymchwilio mewn i fy llyfr ynglyn â diffiniadau o cam a sut dylai'r Christian ymateb i'r uh, amodau hynny gyda phobl er mwyn eu caru a dangos eu bod nhw eisiau eu deall ac uniaethu â nhw. Ac efallai, gobeithio, dangos, y bydd y Ysbryd Glân yn dangos iddyn nhw uh, perspektif arall. Um, felly dyma Chris Squire, dwi wedi tynnu fe mas, oedd e'n bassist yes yw e, a uh, enw fe yw, uh, enw'r album yw Pysgodyn Mas o Ddŵr, Fish out of water. Yn anffodus, dyn ni ddim yn gallu gweld llawer heddi oherwydd y golau sydd yn dod. Dyna bysgodyn allan o'r ddŵr. Pysgodyn allan o ddŵr ar Wgla, Bobby Hogdw. Dyma gan yr, yr, yr hyn hira yw hwn sydd efo mwy o amrywiaeth ddiddorol. So, mae gen i ddigon amser heddi. Dwi ddim yn mynd i weld unrhyw un, felly Ffordd â ni. Oops a days, rho'r nodwydd ma lawr, Huw, i'r trydan allu adweithio. Ffordd â ni. Tro fi ymlaen yw, da iawn boi. Oes bach y byd. Beth sy'n bod yna fi?

Rydych chi'n gwrando ar y Plabo We Hope Do. Ydy hwn yn neud i chi deimlo'n od? Chydig yn anghytbwys. O o. Y gair yna. Rhagor am hwnna nes ymlaen efallai.

Chi'n gwybod be bobl, dwi, dwi wedi cael llond bol o hwnna. Mae hwnna jyst yn um, hurt. Hollol hurt. Yn enwedig ar gyfer Wpla Bobi Hogtu, darllediad sydd ddim ar safonau cynhyrchu seiniad, seiniadol gorau yn y byd. Rwy'n ymddeheurio am hynny. Ond dyna Chris Squire gyda'r gan Safe. Dwi'n meddwl mai Safe yw e, gan i weld. Ie. Yeah. Cân y Canon, sydd yn gallu mynd â ni ar, ar, ar, ar daith um, pa lyfrau nas gynhwyswyd yn y Beibl, y 66 o lyfrau oedd yn y Beibl. Cwestiwn arall, pam nad yw Enoch, llyfr Enoch yn y Beibl? Mae e yn y Beibl Ethiopiaidd. Ond dyna ni. Cwestiynau sydd ddim yn tanseilio'r ffaith ein bod ni, fel mae Chris Squire yn dweud, yn ddiogel. Di ddim yn edrych yn rhy ddiogel fyna, mae'n edrych fel bod e mewn cawell. Nid mewn cawell ydw i. Rydw i'n rhydd. Trwy ras. Diolch i ddew. Clod i ddew. O, oh, mae ni. Dyma record aml gyfrannog. Ond cyn record aml gyfrannog, a na i ddim edrych pa ochr dwi'n rhoi, o'r label, na, tet, o, oh, mae'n bob math o'r gysylltiadau yn digwydd yn fy mhen ei nawr, ar label Charisma, uh, mae tarddiad y gair charisma wrth gwrs, a goblygiadau ysbrydol mawr iddyn nhw, yn ymwedig pan mae'n dod at uh, bregethwyr a siaradwyr a phobl. Mae gan bawb garisma, ond mae gan bobl fwy o garisma neu math wahanol o garisma yn does. So, i fod yn onest efo chi, uh, dwi'n gwybod beth sy'n mynd i fod ar y, ond record aml gyfrannol ar y label Charisma, yn well i fi ddangos i chi. Yn diwen ddiddorol hefyd, ar ôl i ni drafod symboliaeth, mae y Mad Hatter yw, na tro cyntaf i sylweddoli hynny, mae goblygiadau i'r ffilm Alice in Wonderland hefyd. Mi allan ni, dwi wedi siarad efo boi yn Queen Street oedd yn gwerthu ei waith celf, neu ie, yeah, i arlunio fe. Nes i siarad efo fe am tua dwy awr, tua 4-5 mlynedd yn ôl. Tasen ni'n edrych tu ôl i fi nawr ac yn mentro ar lyfr. Newn ni hwn, mae yn arwain ni yn daclus iawn I lawr twll arall, mae o leia 73 o dyllau gennym ni yn y cae maes chwarae a elwir yn fywyd ar hyn o bryd. Mae yna weithwyr yn trin y cae, yn neud e'n llai tyllog, fel mae'r bobl yn y stadiymau yn gwneud ams hanner amser, dwi'n meddwl bod ni yn amser ychwanegol nawr yn dydyn ni, Llion. Llion, mae fy mhen i yn ffrwydro o ddarluniau di angen. Dwi'n eich drysu. Dwi'n nôl yn White City, yn disgrifio'r Grand National, gyda'r cwningod a'r ceffylau. Felly ni'n cael can. Rown i gan lan neu ffeindio dyddiadur. So dwi'n rhoi e ar unrhyw gan o gwbl, dwi'n meddwl mai, oherwydd dyma sut mae'n meddwl yn gweithio, dwi'n gwybod bod yna gan Mike Rutherford ar hwn, Dwi'n siŵr, oherwydd hyd y gan, mae'n eitha hir. Dwi wedi gweld y rhigolion ar y vinyl. Felly mae'n Mike Rutherford yw e. O, oh, chi'n gwybod be? Mae hwnna'n ridiculous. O'n i'n iawn wrth edrych ar led y rhigolion.

Mae hwnna'n ddiddorol. Newydd fynd i ôl diod a banana a gafal. A mae'r gan wedi um, diflannu ar yr album gwreiddiol. Hynny yw, nid y casgliad. Mae'n gorffen yn, um, yn bendant. Os, os, os ydych chi mewn cwiz rhywbryd, pan ych chi ar eich cyfrifiadur gyda'ch octagons neu beth bynnag sydd fydd ar eich pennau chi, a byddwch chi'n byw realaeth amgen personol yn eich uh, perswadio chi eich bod yn uh, ymwybodol o realaeth ffug o'ch cwmpas mewn tri dimensiwn ac eto'n ddiffygiol. Cofiwch ateb. Mae Noel McCalla sy'n siarad. uh, sy'n canu a mae Bobs yn siarad wrth fwyta a nid yw hwnna'n ddoeth. Oedd gynnu ni athro yn yr ysgol yn Llanhari. Myfyriwr oedd e. Boi ifanc. Ond ar y pryd i ni roedd e'n oedolyn. A glywson ni ar ôl dychwelyd o'r gwyliau un tymor i fod e wedi marw ar ôl tagu ar afal. Enw'r album yma yw Masterpieces, The Sounds Charisma Album. Gewch chi... Uh... Reit, os roddau hwnna lawr, byddwch chi'n gallu gweld y clawr yn y... Hmm. Not all ed yn ni yma heddi. Ond um, chi'n... Uh, right, dyfalwch, na i ddweud wrthych chi, chi eisiau fi ddweud neu ydych chi eisiau dyfalu? O na! O na! Dwi wedi torri un o'r... A na, mae'n oce. Okay. Mae wedi trwsio eto. Syrthiodd y uh, chwaraewr gryndig. Na chi, wel, so chi fe ymateb i fanna nawr, right? Mae'r gwrthrych yna yn golygu gymaint i mi, er mae jyst gwrthrych yw e, mae'n golygu gymaint i fi, sef hwn. Ar ôl iddo fe syrthio, dorodd e, mymryn, roeddais i yn ôl, ond mae'r ma um, botwm saib wedi dod yn rhydd, neu o leia yr, yr arwyneb sgleiniog iddi. A switch. So, dyma'r uh, artistiaid. Match the Day gan Genesis, Viva Beat, Man from China, pam ydw dwi'n dweud hwn wrthych chi? Mike Rutherford, mae Monty Python arno fe. Vivian Stanshall a Steve Hackett. Ochr arall, Gregory Isaacs, Happy Anniversary, Residents, dwy gan gan y Residents, Scars, Prince Farai, Throw Away Your Gun. Dwi'n mynd i chwarae Prince Far I i Hefin. Dwi'n mynd swnio'n reggae. A mae Gregory Isaacs yn reggae hefyd. Gewn ni hwnna hefyd i Hefin. Dyma... O, pa gan oedd hi? Dwi'n methu darllen yr uh, rhigolion nawr. Pimp. Oce, okay. da ni'n mynd i newid traw nawr. Ni wedi bod yn, yn, yn, yn uh, flaengar. Nawr ni'n mynd i reggae.

Gwych. Waw, mae'r stereo yn neud lot o sŵn pan dwi'n gwasgu'r botwm. Dyna Prince Far Eye i Hefin Caradog a unrhyw un arall sydd ar yr un donfedd a Hef. Oedd hwnna'n swnio'n wych. Dydy fy stereo i ddim wedi swnio cystal erioed. Oherwydd ar waelod hwn, mae popeth yn ail law gyda llaw. wedi prynu rhyw bedair blynedd yn ôl. Technics box amplifier yw hwn. A mae yna fotwm surround. A dwi'n gwasgu ambell waith, a mae yna rhyw fath o don arall o um, gadewch ni fod yn wyddonol, o adweithiau trydanol yn dod at fy nghlustiau, a wedyn mae'n pylu eto, a dwi'n diffo fe. Mae'n gyfateb i uh, ddiod o ddŵr i fi, dwi'n meddwl, sydd wedi diflannu eto. Dwi'n sychedig iawn, dwi'n treulio lot o egni fan hyn, dwi'n mynd i gael afal arall. Er cof am yr athro. O, oh, coriod fi. Oes rhywun o Lanhari yn cofio enw'r athro yna? Neu'r myfyriwr? Mae bywyd mor fregus. Wrth i fi edrych allan trwy'r ffenest hyfryd, o'n i yn ystyried rhoi'r sgrin uh, i edrych, falle gawn ni hynny yn y rhaglen ola. Just yn cael y syniad bod ni'n edrych allan trwy at y byd go iawn. Chi'n gwybod, yn lle byw yn yr uh, boxes digidol yma. Mae hwnna'n bwysig. Felly, mae um, y biniau brown sy'n llawn o fwyd, uh, gwastraffion bwyd, newydd gael ei gwagio gan ddyn oedd yn cario'r bin mawr glas tu ôl iddo fe, red? A Oedd, mae rhaid bod ganddo fe fraich chwith eithriadol o gryf, oherwydd oedd fy min brown i yn orlawn, yn llawn dop, fwy nag mae e erioed wedi bod o fwydydd, o weddillion twrci a pethau'r Nadolig. Oedd Misus P wedi eu coginio yn hynod effeithlon, os ga i ddweud. A dyna lle oedd y dyn yma yn cario fe fyny at y bin mawr glas gyda un, un braich, heb a oedi, ac yn rhoi'r bin yn ôl yn daclus tra'n symud. A o'n i'n meddwl, wel, mae eisiau ni chwarae can iddo fe, a rhyw pla Bobby Hawk dw. Pa gan allwn ni chwarae? Dwi'n gwybod, gallwn ni chwarae... Um, O, o, na te. Lle oedd yr... Na. Na. O, oh, ie, yeah, hold on. Lle mae'r artist? Ah, Gregory Isaacs, a chor arall oedd e, Happy Anniversary. Mae e'n reggae hefyd. So, oedd y uh, label recordiau oedd yn hyrwyddo prog, cerddoriaeth rock progressive, hefyd yn hyrwyddo reggae. Gwych.

Dwi'n siŵr bod chi'n cytuno. Dyna uchafbwynt hw bla Bobby Hawk dw hyd yn hyn. Gwych o beth. Dyna uh, Gregory Isaacs yn arbennig i Hefin Caradog. A'i raig, Angela, yn darllen yn newyddion, Angela, trwy'n coch, yn anffodus. Oes gennym ni drwynau coch? Dwi ddim yn meddwl bod gennym ni drwynau coch. Mae gen i drwyn eithriadol o goch ar y degau. O'n i'n edrych ar um, Will, Tom, fy ŵyr, ddoe, oedd Tom a fi, i dad, yn trafod trwynau, a roedden ni'n um, sylwi, mae gan Will Tom drwy'n ei nain. Ond mae ganddo fe glistiau da ci bobsi. Mae ganddo fe Eirlys, eirlys! Mae gan Wil Tom dy glustiau di. Sbiwch. Jones, clustiau Jones. Ni'n ddim yn anhebyg i fersiwn gymhedrol o beth mae uh, pobl Bwdaidd yn ei addoli. Gobeithio nad yw hwnna wedi tramgwyddo unrhyw un. Os ydy, a dwi'n ymddeheirio. Ond gobeithio bod rhyddid barn dal yn, neu hawl i siarad yn, uh, dal yn berthnasol ar y tonfeddi hyn. Felly, nôl â ni nawr at um, Radiohead a'i Karma Police nhw. A be mae hwn yn ysbrydoli, dwi yn cydnabod yn syth iawn fy anwybodaeth, ond fy mharodrwydd i ddysgu. Felly, uh, Christianity is not unique in claiming that it's a holy book is a divine revelation. The Christian faith has grown out of an Old Testament and Jewish root. Mae dyma'r benod ar What's So Special About Christianity. Newn ni... Um, dwi eisiau dangos fy mharodrwydd i, i ystyried y, y, y bwdaeth. Right? Dwi wedi tynnu'r dudalen fanna, oherwydd wrth lithr ddarllen, sgiliau uwch darllen, o, oh, ma ni. Hefyd wedi mateb, methu ffeindio ti, ond wedi dod o hyd i gyfweliad gyda HP o'r gorffennol. Dwi'n mi siwn na, chan. Reit, technoleg yn feherio nawr. Mae hefn dweud, methu ffeindio ti, Be di enw'r sianel ma? YouTube um, HPSOS, ie? Yeah? Ne, oh, na, dwi ddim eisiau hwnna, hef, dwi'n gwybod bod hwnna'r... Mae hef nawr yn danfon stwff at fi, o'n i'n gofyn iddo fe i tiwnio mewn yn fyw i'r rhaglen. Right, hold on. YouTube. Right, YouTube. Right, hold on, na i ffonio fe. HPSOS. Na i ddanfon yr, yr llinyn iddo fe, ynddo. So fel ycno. Yes, cyfweliad Hugh Bob Richard, yes, yes. Ni'n gwybod nid demigods ydyn ni. Dyna'r un lle dwi'n gwthio i lad mewn um, troli archfarchnad. Mae e'n odli, Llion, mae e'n odli. Right, hold on. Gan i ffonio hefyd nawr. Dwi'n mynd i ffonio hefyd i gael e, a dwi'n mynd i drio gael e ar gamera hefyd. Fysa hwnna'n hilarious, bysa. Oce, okay, dyma fe. Chi'n clywed fi? Right, hwnna, hwnna. Be dwi eisiau? Ma ni, gofid, gorbryder yn codi. Fi dda ddim yn ateb. Dwi wedi rybyddio fe, fes o'n i'n ffonio fe, ti'n Ond mae hwn jyst wedi dod yn naturiol, yn dwi e? Hello, Hef? O, ai, ond ble? Cael Hugh, Hugh Pritchard mewn. Ef, ti'n ffab. oh, brilliant. Ond ble mae'n dweud? YouTube ychan.

A hefyd. Reit. Ydy, os, os allai, ddan, a dwi'n gwybod allai, um, na dyma enghraifft berffaith, chi'n gweld, o fy anallu i wneud â thechnoleg a bywyd naturiol normal. uh, ar un pryd. Felly, mi ai ar y ffôn, ti yw hwn? Hold on, mae'n gofyn os mae fi yw hwn. O, oh, boes bach. Mae na, drychwch, drychwch. Mae na rhywun arall o'r enw Hugh Pritchard. Nage, nid fi yw na. Wel, mae hwnna'n ddiddorol, ynddo e? Mae yna fwy nag un Hugh Pritchard yn y byd. Mae yna... Mae yna... Mae... Mae efo'n meddwl bod yna'n ddoniol. O, oh, boys bach, reit. Wel, dwi'n mynd i uh, gario mlaen. O, oh, mae imposter mas na, meddwl hef. oh, brilliant. Oh, maen nhw mor wych. Unsubscribe. Mae e wedi tan ysgrifio i ryw foi sy'n hoffi Radiohead.

O na! Mae'r miwsig wedi stopio. Dweud helo hef, ti ddim ar y sgrin, ti'n ar y ffôn wrth gwrs. Dweud helo hef. Helo! Hei, chi'n clywed Efin Cyrhaeddog? Dwedwch bawb, hi hef! Hi hef! Blwyddyn newydd dda. Blwyddyn newydd dda i ti, Hef. Diolch yn fawr i ti. A ti. Dwi wedi um, anghofio fe yw, oedd, oedd gennau dap o'r Radiohead yn fyw, tra es i lawr, tra es i oedd y radio. To beth, mae popeth sy'n digwydd ar yw Blabol We Hope Do Have yn Hollol ar hap. Does dim byd wedi drefnu i a mae'n anhygoel beth sy'n digwydd. Hollol amazing. Wel, da ni'n mynd i wneud rhaglen arall. Um, wyt ti'n hoffi Gregory Isaacs, hef? Ydw, ydw. Wel, wyt ti'n gyfarwydd â chan o'r enw uh, Penblwydd Priodas Hapus? Na. Wel, gwranda di nôl ar y rhaglen yma. Hold on, Wilwyr, right, tan ysgrifwyr, mae gen i 18 o dan ysgrifwyr a dwi ar y rhaglen nawr, hef, okay? dwi yn y study. Dwi ddim, so dwi'n perfformio. Ti'n deall ni'n dwy tef? Ie, yeah, bydd yeah. ddim cyfeir dda. O, ie, ie, ie, ie, ie, that's fine. Mae'n rhaid i hef fynd. So, um, diolch hef, cerdi hef, ond na i ddanfon y rhaglen i ti, okay, glad? Blwyddyn Newydd Dda i Hefin Caradog ac Angela, a falle gewn ni nhw nôl ar y rhaglen ola heno. Ond fa- be ti'n neud heno, Hef? He's gone. He's gone. Diolch. Oh, crazy. Reit, ffwrdd â ni. Um, dwi wedi anghofio'r ewd lawr grisiau. Dwi'n mynd i ôl e. Yn lle dod ar ewd lan grisiau, nes i a rhain lan grisiau. So be ddigwyddodd i um, Radiohead fyna? Um, o, gorffen, siwr o fod, ynddo? Reit. Amser i cwlo lawr, falle. Ffwrdd â ni.

Okay, mae packer dyn ni. Don't pack in, Hugh. Paid y pack o lan. Pack o lan? Na. Dyfel barhau. So, mae gennym ni iau Iesu Grist yn hawdd. Mae gennym ni y cwestiwn ola neithiwr oedd, ydw i'n fodlon i roi fy hunain mewn i uh, safleoedd bregus a gored i gariad Dyw?

ofyn y cwestiwn mae i fi. Am bobl sy'n dweud Lord, Lord, yma Iesu Grist yn ei gwrthod nhw. Mae yn Matthew 7, dwi'n meddwl. Hold on, daliwch y lein.

Nid pawb sy'n dweud wrthyf, 'Arglwydd, Arglwydd', fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd, ond y sawl sy'n gwneud ewyllys fy Nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Nid adnabym erioed mohonoch. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw, 'Arglwydd, Arglwydd', oni fuom yn proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di yn bwrw allan gythreuliaid, ac yn dy enw di yn cyflawni gwyrthiau lawer? Ac yna dywedaf wrthynt yn eu hwynebau, Nid adnabym erioed mohonoch. Ewch allan, ewch ymaith oddi wrthyf, chwi ddrwg gweithredwyr. Felly, yng nghefn yn meddwl, pan mae Packer yn ysgrifennu hwn, Lord, we need the gift of faith in our own lives and in the life of our church, so that we may discover, from your word and one another, your mind and will. Dwi'n gweld fy nhlodi, a dwi'n ystyried gyment o ddifrod allai wneud. Ond dwi'n gorfod gafel yn llaw yr Arglwydd, yn dydw? Mae lawe yn gafel yno fi, ond mae rhaid i fi afel ynddo fe. So, from your word and one another. dwy fel ynys ar hyn o bryd, yn dydw? A mae'n bwysig bod ni'n um, ymgysylltu â'n gilydd, wyneb yn wyneb.